Y drac rasio Silverstone wnaeth Rishi Sunak heddiw i geisio newid trywydd yr ymgyrch etholiadol. Mae o ar ei hôl hi yn y ras benodol hon, ond fydd ei gynllun ar gyfer y bum mlynedd nesaf yn gyrru mwy o bleidleiswyr tuag at y Ceidwadwyr. And we Conservatives also have a plan to give you financial security. We will enable working people to keep more of the money that you earn because you have earned it and have the right to choose what you spend it on. Petai Rishi Sunak yn cael aros yn rhif deg Downing Street wedi'r etholiad, mae o'n dweud ei fod am dorri dwy geiniog oddi wrth yswiriant gwladol efo'i nod o'i ddiddymu yn llwyr yn y pen draw. Mae o hefyd eisiau cael gwared ar yswiriant gwladol ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig. Mae o hefyd am warchod pensiynau, yn dweud na fydd pensiynwyr yn gorfod talu treth incwm ar eu pensiynau. Ac mae o hefyd am roi heddwas ym mhob un cymuned ar draws Cymru, meddai fo. Mae 'na help hefyd i bobl yn Lloegr sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf, cymorth sydd eisoes ar gael yma yng Nghymru. Ac yn ôl y maniffesto mi fydden nhw hefyd yn galluogi pobl ar gyflogau uwch i gadw mwy o'u budd-dal plant ac yn hybu gwariant ar amddiffyn. Ond sut fydden nhw'n talu am hyn oll? Maen nhw wedi bod mewn grym ers bedair mlynedd ar ddeg am y trethi'n uwch na maen nhw wedi bod ers cysgod yr Ail Ryfel Byd. Felly mae hynny'n broblem iddyn nhw. Mae yna hefyd broblem sydd yn broblem i Lafur hefyd, bod na ryw 17 biliwn o doriadau i fod i ddod mewn adrannau y tu fas i amddiffyn ac iechyd ac yn y blaen. A mae rheina'n doriadau difrifol i bobl fel awdurdodau lleol yn Lloegr, um, Llywodraeth Cymru. O ran Cymru, mae'r Ceidwadwyr yn deud y bydden nhw'n gwyrdroi polisi ugain milltir yr awr Llywodraeth Lafur Cymru. ac yn dweud y bydden nhw'n rhoi mwy o rym i gymunedau i benderfynu yn union ble mae'r parthau yma yn mynd. Ond wrth gwrs mae hwn yn fater wedi'w ddatganoli, wedi'w ddeddfu gan Senedd Cymru, a mae Llafur yng Nghymru yn dweud y byddai cam o'r fath yn tanseilio'r setliad datganoli. Dwi'n meddwl yr hyn mae Llafur yn dweud yw, drychwch, mae hwn yn faniffesto gan blaid sydd yn disgwyl colli, ac oherwydd hynny Mae unrhyw un sy'n moyn cael rhywbeth yn y maniffesto yn gallu llwyddo i wneud hynny, oherwydd bod e ddim yn rhaglen lywodraethiant ddifrifol. A dwi'n meddwl taw dyna yw holl y pêl Llafur yn ystod yr ymgyrch yma, yw portreadu Llafur fel yr oedolion, fel y pobl gyfrifol, a'r Torïaid fel y bobl anghyfrifol ar sail eu record mewn llywodraeth a nawr y maniffesto. Roedd 'na gydnabyddiaeth heddiw nad yw'r Ceidwadwyr wedi gwneud popeth yn iawn dros y blynyddoedd diwethaf, bod 'na rwystredigaeth efo'r blaid ac efo'r arweinydd. But we are the only party in this election with the big ideas to make our country a better place to live. Gawn ni weld os bydd etholwyr yn cytuno efo hynny ym mhen tair wythnos.